Hello guys, nan dihlak nan dam cio hna maw? Tuni cu Kawlram kong kan rak i ruah ṭhan hna lai. Kawlram thawngpang bultan tlawmpal tein ka rak chim ṭhan lai. Atu hi uh, kan rian kan i dinh lio si. Kan building cungah ka kai ti hin uh, vahpa in nitlang topa in tawi tein bia kan rak i ruah ṭhan hna lai. Atu lioah biatak tein Kawlram mipi pawl ngaih a chiattertu le lung a fahter ngaingaitu thil pakhat cu zeidah a si ti si ahcun atu lioah a min a thang ngaingaimi Northern Alliance phu hna nih Kawl ralkap he kahdaihnak an tuah timi thawngtheih kha a si. I naite ah khan Kawl ralkap le Northern Alliance phu hna cu Kahdaihnak an tuah i ceasefire tluang te an tuah kho ti kha kan hun theih i cucu kan theih tikah kanmah Chin miphun telin kan lungmawh fak kan ngaihmah chia kan thinmawh lin ti bantukin kan feeling kha a rak um cio i cu kong he pehtlai in tlawmpal te ka rak chim lai. A luancia January thla ni hra le ni hlei khat ah khan China ram Kunming khua ah Kawl ralkap le Northernalize phu hna cu an i tong i kahdaihnak kong ceasefire kong kha an rak ceih. Ceasefire kong an rak ceih i caan zeimazet chung an ceih hnu ah khan kahdaihnak tuah dingin hnatlaknak an ngei ti si. I cu hnatlaknak an ngeihmi pawl cu Zei pawl base cungah dah a si ti si ahcun anmah Kawl ralkap lei nih khan an halmi hna cu uh, ceasefire kan tuah lai i nanmah lei nih khupi pawl lak kha nan ngol lai. Cun ralkap pawl camp ralkap camp pawl lak zong kha nan ngol fawn lai. tiah an hal hna. Cun anmah Northern Alliance phu lei zong nih khan, asiahcun vanlawng in raltuknak vanlawng in kah le he tiah miakpi in hriam ngan in kahkhah nanmah zong nih nan ngol ve lai ti kha an hal vemi hna a si. Cucu pahnih cu an i hal i cu cungah cun an lung a tlin veve caah khan kahdohnak kha tuah dingin an lung a tling i ceasefire kha ceasefire agreement kha an tuah ti si. Cuticun kahdaihnak kha an tuah i an rak tlung i zeidah a cang ti si ahcun January thla ni hlei khat ah khan kahdaihnak an tuahmi kha January ni hleihnih ah khan Kawl ralkap nih an lungtlinnak kahdaihnak an tuahmi cu an buar i Shan ramkulh Myohne tampi ah Kawl ralkap nih hriamngan in heh tiah voihlei ruk tiang a kah hna ti si. Kha vun tuak hmanh ulaw Kawl ralkap pawl zeitluk in dah an ka rih ṭit lo ti a si ahcun ni hlei khat ah ceasefire agreement an tuahmi kha ni hlei hnih ah an buar i voihlei ruk khengte Sian ramkulh Myohpai lei ah a ummi Myohne pawl ah miakpi an kah. Cu lawng si loin an i hleithumnak kan hnulei zerh niruk ni ah khan Ceuhme Myone ah um hmun a khuami TNLA Ṭaang ralkap pawl i an khamh kha Kawl ralkap nih hriamnam tam ngai thazaang tam ngaingai in an luh hnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimawzat chung an i kah hnu ah Ṭang ralkap pawl nih khan an kheamh zong kha an chuahtak. Cuticun anmah kawl ralkap nih lungtlinnak an tuahmi lila kha nikhat hmanh rau lo ah khan an break, an hrawh ṭhan. I ka chim duhmi cu, cu ruangah cun tutan ah kawl ralkap le Northern Alliance phu hna nih ceasefire agreement an tuahmi hi Caan sau a rau hrimhrim lai lo i kahdohnak faak hi pehzul in a chuak ṭhan hrimhrim lai ti hi zumh a si. Atu zongah hin hriamnam hen cun ṭaang ralkap pawl he an i kap an i kap cang. Kan hnulei ni ruk ni thawk in an i kap lengmang ko. I cucaah ruangah cun mipi pawl nih hin uh, hi kongkau he pehtlai in thinphan awk um lai lo tiah kei nih cun ka zumh ning si. A ruang cu Anmah kawl ralkap nih an agreement kha an buar i kah lo ding timi kha hriamnam in kahnak kha an tuah a si ahcun cucu Northern Alliance phu hna nih ngaihthiamnak an tuah hlei hna lai lo i kahdohnak kha pehzul in a chuak ṭhan ṭhiamṭhiam ko lai ti kha ka hin a pakhatnak ah hun chim ka duhmi a si. Cun hi Northern Alliance phu chungah hin uh, phu thum an i tel i MNDA le uh, TNLA le AA an si. Hi pathum cungah hin uh, AA Yakhai hi ceasefire agreement an tuahnak ah ai tel lomi hmun, hmunram a si. I cuca ruangah cu nihin tiang ah hin Zikhai ram ah cun biatak tein kahdohnak hi a fak peng ko rih. I a hleikhun in kan theih bantukin Paletwa Chin ramkulh Paletwa chungah biatak tein AA nih Zikhai ralkap nih kahdohnak an tuah i a ruan can ah Vomba thlan i hleihnih thok in khan kahdohnak an tuah i nizan tini te tiang kha biatak tein an i kapi. January thla ni hleithum ah khan thawngthanhnak an tuah i Palemioh khuapi telh in Palemioh township myone chung vialte cu ralkap pakhat hmanh um ti lonak hmunhma a si cang kan lak dih cang tiah thawng an thanh. I cucaah cun biatak tein AA cu kahdohnak kha an tuah peng ko rih. AA le uh, Kawl ralkap kongkau he pehtlai in pakhatte kaa zawn hen an i kahdohnak vun chim ka duhmi cu uh, sakhan tampi an lakmi kha cu kan chim cawk lai lo i a tlangpi in uh, tampi an lak ti kha vun kan vun thanh hna kha va si ko se law pakhat te bal vun chim ka duhmi cu Korakap ca a biapi ngai ngai mi cun anmah ee ca zong a biapi ngai ngai mi sakhan pakhat cu Cheudo le Palaewa kar ah a ummi Miwah sakhan timi hi a si. Hi Miwah sakhan hi AA zong nih an duh taktakmi sakhan si. Kawl ralkap zong nih an duh taktakmi sakhan si. Cu sakhan cu naite ah khan AA nih an lak ti kha kan hun theih. Hi cu sakhan cu a luancia thong hnih kum kul lio ah khan AA nih lak dingin an rak kah hna i ni sawmli le nihnih chung an kah hna nain cu sakhan cu an rak la kho loh. Sihmanhsehlaw tutan ah Kawl ralkap an thah deng lio kha caanṭha i lak in AA nih cun an ṭhuat ve ciammam hna i nili chungah cu sakhan cu Miwah sakhan zong cu tluang tein an lak khawh. I cu sakhan an lak khawh dih hnu in cun Paletwah lei sakhan in siseh anmah mi-uahlei sakhan in siseh a zaammi pawl Kawl ralkap a zaammi pawl kha AA nih an dawi hna i cucu an dawimi hna chungin cun minung pukul kha an va thah khawh chap hna ti kha kan theih khawhmi si. I cucu uh, tutiang ah kan hun theih khawhmi si uh, cu vial cu si ko sehlaw uh, a sau deuh sual ah hinu hmailei zongah tam deuh in chim khawh nak i zuam ṭhan te lai. Kan ngaitu vialte nen dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Chun ṭha mang ṭha dih u.